Dem baş, merheba gelî dost, heval û temaşevanê hêja. Ez nuha li Qudsê dîsa li herême gelkî taybet û girîng im. Ez li ku me? Ez li ber tirba Hezretî Dawût, li ber li ser xaniyê Ga Hezretî Îsa şîva xwe yê dawî xwariye û hemdemî de ew cihê ku şîva xwe yê dawî xwariye yê terefê Selahaddîn El Kurdî bûye mizgeft, bûye camî û li pişta min jî ev minare zaten a ku min niha behs kira ku ji terefê Selahaddîn Eyûbî ya da El Kurdî hatiye çêkirin. Ev du quleyên li pişta min û qubba li pişta min jî, Cihê ge Hezetî Meryem hêrkişiyaye ezman a. Cihê ge Hezetî Meryem gihatiye Hezetî Îsa, ew dere baweriya Xrîstiyaniyê de, Mesîhiya de ew heye ku li vir Hezetî Meryem hêrkişiyaye ezman a. Çima me ev der hilbijart, çima min xwest ez ji vir silavkê bidime we? Ji ber ku ev der û mijarek ez ê dest pê bikim gelkî nêzî hev e. Bawer mêze bikin baweriya cihû ya Hezetî Dawût li vir e. Bi navberiya Hezetî Dawût cihû bi cih bûn li vê derê. Navê navê vê herêmê em bêjin Qilaç an jî Timikê Zîyonî. Em karin bêjin wek timikekî ji ber ku ne em nikarin bên çiyayê. Çiya li pişt me dimîne, Çiyayê Zeytûna li Wiyalî dimîne û ji aliyê din jî Hezretê Îsa li vir e, ji alî baweriya Mesîhî ya, Selahedîn el-Kurdî li vir e, Meryem li vir e. Meryem ji me Mînakek taybet e ji ber çi? Ji ber ku bi Hezretî Meryem em karin girêdana deh hezar sala a baweriyê bikin. Ji ber çi? Ji ber ku ew xweda yek jin e. Ew temsîliyeta Îştara Sumerya an Mezopotamya ye. Ew temsîliyeta Artemis e. Ew temsîliyeta Kîbele ye. Ew temsîliyeta xwedayên jinî li Olîmposê Hemiya ye. di wê de ruh dibînin, di wê de cih dibîne. Ji ber vê jî ne tesaduf e ku Hezretî Meryem rabe ji Qudsê biçe heta Efesê bajarekî kevna li biniya Îzmîrê li li başûrê Îzmîrê. Ez hêvî darim jî êgir derfetê bibîne here li Efesê çi bigere ji ber ku ew der jî wek mînakek wek cihekî gi Mesîhî karin biçine wir Li wir bibin hecî. Ew der wek gavek hecê ye ji bo wan. Lê heca wan ê herî taybet û mezin li vir e. Li vir e ku ye? Roj kesê vîdar me mêde mê bibînin û mê derfetê bîne mê li wir jî vîdeokê çêkin. Cihêge Hezretî Îsa hatiye şerxitandin, hatiye kuştin û ew meşa meşa mirinê em karin jê re bêjin, ew meşa ezabê em karin jê re bêjin. Ew riya wî heye. Li sêzdeh cîh hatisekirine li her cihî tiştek dibe. Em karin li wir jî. Çend gotina bêjin ji ber ew riya hecê ye hem demî de. Li vir îro ez dixwazim behsa destpêka baweriyê bikim. Bawerî çawa dest pê dike? Bawerî bi çi awayî dikeve jiyana me? Bi çi şiklî heye? Wexta û li arkeologa û paleontologa mêze dikin, paleontolog piçkî ji me bi şanstir in ji ber dikarin demek bi dirêjtir mêze bikin, arkeolog dibêjin kî Me tişt didan hev û me sey dikir, me nêçîr dikir û em koçer bûn, em digeriyan. Ev demek e ku em jê re dibêjin Paleolîtîk, yanî dema pike vir a em dijîn. Pişt wê re çi dest pê dike? Pişt wê em seyidvan in û em tomer, em tişta top dikin, em didin hev. Te dî piştî wê jî çi dest pê dike? Tiştê ku em didin hev, em dixwazin di kontrola me de zêde bibe. Em dest bi zîraetê dikin. Ji wê re jî dibêjin çi? Dema Neolîtîk e. Gordon Chai ji wê re dibêje şoreşa Neolîtîk e. Em tirkî jê dibêjin Neolîtîk Devrîm. Ew jî tiştek taybet e, divêr ser wê jî em zêde bisekin ama ji ber ku mijara me îro ol û bawerî ye, em ê ser bawerîyê bisekin. Nuha ez nakevimm nav wî alî. Piştî Neolîtîkê çi dest pê dike? Li binîya Mezopotamya berê Hezretî Îsa bi sê hezar çar hezar sal bajarvanî dest pê dike. Şoreşa bajara di jiyana me de çêdibe. Piştî wê çi dibe? Şoreşa senayiyê çêdibe. Mekîne dikevine jiyana me. Ez ter bêjim robot dikevine jiyana me. Robotê prîmîtîf ez em karim bêjin ji ber ge me nekare bê robot herin. Ji her mekînek bi şiklekî robot e. Ji ber ku Ebû Îz El Cezîrî li Cizîrê. Li bajarokê Cizîrê tirba wîrwîre hûn zanin di sed sala duwazdeh de li dinyê bi cî bûye û emrê xwe temam kiriye niha tirba wî jî Nebî Nuh camî di hewşa wê de ye. Wî jî heşt sal pere robot çê dikir û jêr digot pirtûka wî jî navê Kitabîl Hîyele roj kem karin ser wî jî biaxifin. Ji ber wî sanayiyê pê ve nîv alîkariya û keda me quweta mirovatiyê û mirova nîv jî a robota, a mekîna, a hesin dikeve jiyana me û tiştek din dikin û di rew şoreşek din çêdibe. Ê pekî va ev tiştekî min got em bêjin donema paleolîtîk, neolîtîk, bajarvanî dest pê kir û senayî di jiyana me dest pê kir. Ev tenê bes in ge ez şîrova destpêka baweriyê bikim? Ev tenê bes e ku ez ez tenê şîrova ol bikim? Na. Berî gem tişta bidin hev û em seydê bikin jî Em hebûn. Em hebûn û ev dem û ji wan demê ku min ji we re got bêhtir û zêdetir bû. Bi çawayî ji ber ku em li newala rîftê yanî li Afrîkayê û min karin bêjin di wê benda, di wê navenda Afrîkayê, tenê ne Afrîka, di wê rewşê giştikî de divê hûn biçin rohilat û roava, di wan aliya de mirov gelekî Bi guhertinek mezin, bi evrîmek mezin ramûsendî xwe wir dor milyonek, du milyon sal paşerojek me li wir heye. Di wir de bifikirin em di tariyê de ne. An jî werin ez çi bikim, ez we hilgirim we bibim berî nuha sê sed hezar sal, çar sed hezar sal, milyonek sal berê. Bila wexta ez di gotinê dibêjim çar sed hezar sal ji wer gelkî belkî biçûk tê, lê bifikirin emrê mirovkî çiqas e. Emrî mirov kî di çar sed hezar sal de, di milyonek sal de çixase. Îca ev du sey milyon salê berî me, berî gi em tişta bidin hev û seydê bikin, me laş dixwarin. Yanî heywanek mirî bi hilcîkî me xwe me dixwar. Me kok dixwarin, me fêkî dixwarin. Lê piçre gi em elimîn ke vir bişkînin û tûj bikin, em em ji wan karin ji wan bêjin sîlîs. Ke yanî ji ber ku sîlîsa wê zêde ye, wexta tu dişkîne gelkî tûj dibe, sîlîsyûm mîqdara di nav kevir de zêde ye. Bi wana em karin bi şiklekî zora heywana bin û seyda wan bikin. Bifikirin, berî vê bi du milyon salê me heye. Berî vê em ji wan ditirsin. Wexta ez we dibim wê demê ku ez û welwir bin, bifikirin, qet ronahî tune di jiyana me de, qet şewqek tune di wê tariyê de û dema ku heyv derkeve li ezmana Gi heyvron be. Hûn bawer dikin gi ne gi nikare be olî ji me re? Na. Em di wê tariyê de, di wê tunebûnê, di wê nezanê de deng ji derve tên, em titirsin, em çawa dikin? Roj derdikeve. Mimkin tune ki roj nebe olî ji me re. Stêrk, rê pêş me dikin. Wexta wisa dibe, stêrk, roj û heyv, te dî dibêjin ya ji bo Hezretî Îsa, Bath, Law û ruhê olî. Ew çi ye? Roj û heyv û stêrk e di jiyana me de. Îro ro ala tirkî jî di nav de. Gelek aleyê li Afrîkaya Bakur dema hûn mêze dikin heyv, stêrk, heyv bi serê xwe an roj bi serê xwe hebe, hûn zanibin ku ew ne çîrok ye sedê sed sala dawî hatine gotin ji me re di wan ala de cî digirin. Na. Ew ji wan paşeroja me ye, ji wê paşeroja me yê bi sedhezar sal, milyon sal berê tê. Ji ber wî ha wî me çi kir? Di wê tariyê de, bi fikir em çar hezar sal berê ne, dengek tê me em dixutifin, em ditirsin, em nêzîkê hev dimînin. Em li xwe zêde dikin. Pîrekê di wê grûba me de, di wê koma me de dizên, diwelidin, zarokê wan çêdibin. Ev bi serê xwe tiştek pîroz e, ji ber ku ew pîrek dê hêlem zêde bibin, ew jî dibe olî di jiyana me de, cî digirêje. Hêdî hêdî em van tiştê ge em nikarin destê xwe bavêjinê an karin me an ê me bihefizînin em wan dixin şûnek ji ser xwe jortir. Ji ber wî hawî em dest pê dikin mîtolojî yek gelkî prîmîtîv ava dikin. Heywanê ge ji wan ditirsin û heywanê ge me têr dikin. Em wan di jiyana xwe de wan pîroz qebûl dikin. Şêr. Baraz, rê da xenzîr em bêjin. Ga, bîzon, mamût, ev fîlê kevnare ê bi qernê wan hat ser dinya ra bûne. Vana hinek ji wan me têr dikin, hinek ji wan me dihefizînin. Bi çi me dihefizînin? Ji ber ku me têr dikin. Hinek ji wan jî ku em difikirin dema berê de ku me wan têxin cikî olî û pîroz, wê çaxê belkî zerara re wan negêje me. Li gor vê bingehê me nikare bêtir rewşek vekirîtir veke û bi çawa wê ez we bivim Misrê. Li Misrê zarokên mesîhî, malbatên mesîhî navên zarokê xwe heta heft salî navê misilman a hilbijêrin.

Qol û baweriya gelkî yekem, em bêjin prîmîtîf, dest pê dike. Vîdeoya duemîn de îjamê dest mîtolojiya gi hêdî hêdî xwe cih dibîne, cih ji xwe re çê dike şikefta û di mejiyê me de em ê ser wê hepkî bixebitin û biştexilin. Heta vîdeoyek din bimînin xweşiyê de.